Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nerġgħu insemmu żewġ kelmiet li jistgħu jintrabtu mal-idea tal-ikel. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Sciberras se titkellem dwar l-etimoloġija tal-kelma żeppoli, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Ġorġ Farrugia se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma belliegħa. F'Malta, kif ukoll f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, daħlet sew it-tradizzjoni ta' ikel jew drawwiet li jintrabtu ma' perjodu jew festa partikolari. Fl-imgħoddi, il-festa ta' San Ġużepp iċċelebrata fit-dsatax ta' Marzu kienet iġġib magħha ħafna iżjed xogħol għall-furnara u, ma nixxi ngħidu, xi ftit taqligħ aktar mis-soltu wkoll. Il-Ġimgħa ta' San Ġużepp dalwaqt magħna u bosta ħwienet ta' Rom ibigħu speċi ta' qassatat tal-ħelu magħrufin bħala żeppoli. Minn fejn ġiet din it-tradizzjoni taż-żeppoli u nsejħulhom hekk? Għax norbtuhom biss mal-isem tal-qaddis San Ġużepp? Ibqgħu magħna u dalwaqt ikollkom ir-risposta. Jekk insemmu l-Karnival bħala festa oħra popolari magħna l-Maltin, ukoll nistgħu naraw tradizzjonijiet kulinarji marbuta ma' dan iż-żmien. Ma' dan iż-żmien, Nassoċjaw ħelu ta' bixra differenti miż-żeppoli, ngħidu aħna, il-perlini u l-prinjolata, li wkoll għadna nsibuhom għall-bejgħ għand diversi ħwienet tal-ħelu. Fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid, tara ħafna furnara jaħmu il-qagħaq tal-appostli u bejjiegħa oħra jbiegħu l-kwareżimal, il-figolli u l-bajd tal-Għid. U xi ngħidu wkoll għall-karamelli tal-ħarrub, li nkun ħerqan nixtrihom waqt il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira. Qatt ma smajt l-għajta ħajja minn fomm il-bejjiegħa stess tal-karamelli tal-ħarrub. Imma niftakar lin-nanniet u anzjani ħbieb tiegħi jgħiduhieli, Karamelli tal-ħarrub, min jiekolhom, ma jagħmilx dnub. Dawn it-tradizzjonijiet tajjeb li jinżammu ħajjin, anki fl-iskejjel tagħna, biex b'hekk, uliedna jibqgħu jagħrfu s-sinifikat tagħhom. Tlaqna nisimgħu lil Ilona Sciberras tkellimna dwar iż-żeppoli. U xxennaqna ftit għal meta dalwaqt nibdew nixtruhom. U biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija laqgħet mota.
Iz-zeppoli jirreferu għal dawk il-ħelu tradizzjonali li normalment nippreparaw għall-festa ta' San Ġużepp, tant li hawn min isejħilhom iz-zeppoli ta' San Ġużepp. Għal min jaf, forsi dawn iż-żeppoli jkunu f'forma tonda, aktarx mimlijin bl-irkotta u moqlijin. U daħlu f'Malta fis-seklu dsatax u għall-ewwel kienu jinbiegħu mill-ħwienet tal-ħelu. Fatt interessanti hu li min kien jipprepara u jħejji daw iż-żeppoli kienu jsejħulu zappol, li llum ma tantx għadek tismagħha di forsi hawn min imma naħseb fil-ġenerazzjoni tiegħi ma ngħiduhiex. U forsi tistaqsu ma' minn fejn ġiet il-kelma Zeppoli. Hi oriġinat mill-Italja fejn għandek il-kelma zappo li tfisser mimli u mbagħad fin-nofsinhar tal-Italja għandek il-kelma zeppola u zeppole l-plural tagħha li jirreferu għall-isfineġġ. Tajjeb ngħidu wkoll li minħabba li dawn jiġu preparati għal festi kif diġa semmejt għal festa ta' San Ġużepp, hawn min jassoċja l-kelma zeppoli ma' zeppi.
Issa li twebbilna xi zeppola tajba, nistgħu nintroduċu l-kelma li jmiss li hija bellija. George Farrugia, fit-tieni rokna tal-programm, se jkellimna dwar id-diversi tifsiriet li għandha l-kelma bellija. U la qed nitkellmu fuq l-ikel, xieraq ngħidu kelmtejn fuq verbi li jġorru t-tifsira ta' kiel fi kwantità kbira, appuntu għax bellija għandha l-għerq bl għajn, u żgur li moħħna se jmur fuq il-verb bela'. Meta tibla' l-ikel, sinjal li jkollok ġuħ kbir, għax il-platt ta' quddiemek ma jdumx wisq ma jisparixxi fl-istonku. B'mod simili, hemm ukoll il-verb ħataf li jintuża, meta wieħed jgħaġġel u jibla' kulma jsib. Verbi oħra qawwijin huma ffanga, tħanżer u ffoxxna, li nużahom għal min jiekol ħafna tant li jkun donnu qabeż il-limitu ta' kemm suppost kiel. Interessanti wkoll li dawn il-verbi li semmejt nisimgħuhom ukoll użati bħala metafori kunċettwali għal min politikament ikun korrott jew bl-aġir tiegħu jiġbed dejjem lejn xawwatu. Irid jibla' d-dinja dak il-kuntrattur, għamel kull m'hemm tiegħu, jew il-politiċi tħanżru u ffangaw minn fuq dar il-poplu. Meta l-baħar ikun imċaqlaq, mhux l-ewwel darba li xi ħadd jiblaħħa jekk int ortament jispiċċa jduq it-togħma mielħa tal-baħar u la qed insemmu l-baħar imqalleb. Hemm ukoll l-espressjoni il-baħar jibla l-art li tintuża bħala enfasi biex nuru baħar ifferoċjat ħafna. Min-naħa l-oħra, jekk tinqabad f'sitwazzjoni kbira ta' mistħija u tkun tixtieq tisparixxi, tisma' lil min jgħid Li xtaq l-art tibilgħu, metaforikament, tista' wkoll tbella' ċajta lil xi ħadd. Bellajtilu ngħidu, jekk ikun hemmnek, u saħansitra jaf ikun belagħha sa griżmejh jekk lanqas biss ikollu l-iċċen suspett li kienet ċajta. Xi ħadd mazzun min-naħa l-oħra jibla' kull ma tgħidlu. Xi ħadd beċċun jibla' x-xogħol kollu hu jekk ma jieqafx għall-inġustizzji li jseħħu quddiemu waqt li xi ħadd li jaħtfek Meta bilkemm tkun għoddok f'taħt ħalqek, ikun belek. Ħa nieqfu hawn għalissa u mmorru nisimgħu lil Ġorġ Farrugia ikellimna dwar il-kelma belliegħa. Biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Bellija. Il-kelma bellija ġejja mill-erq b le għajn mill-arbi. Tajjeb, mbagħad għandek il-verb ukoll bela. Bħala forma tal-kelma hija partiċipju attiv u nsejħula wkoll nom tal-aġent jew nom tal-ħaddiem bħala forma tagħha biex niftehmu. Tajjeb iġibi bħal menti għandek il-kelma ħaddiema, il-kelma għalliema, Il-kelma kittieba għandek il-kelma wkoll belliegħa. Issa, fl-Għarbi, it-tifsira ta' belliegħa eh, fil-fatt għandha żewġ tifsiriet fl-Għarbi. Għandha l-ewwel tifsira li tfisser tromba tal-arja jew tal-baħar. U għandha tifsira oħra fl-Għarbi li tfisser dabien, ġifi ħofra fonda ħafna tanti fonda li inti l tagħha ma tarax. Interessanti ngħidu li Vassalli, daqs 200 sena ilu, ftit aktar minn 200 sena ilu, fid-dizzjunarju tiegħu fil-lexikon idaħħal din il-kelma belliha u jagħtiha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija l-femminil ta' bellieħ u jtiha bħala n-nom tal-ħaddiem, jiġifieri l-belliegħa hija dik il-persuna li tibla l-ikel, li taħtaf l-ikel, li li hi żaqqiqa ħafna. Tajjeb, u l-plural tagħha kif għedna huwa bellijin. It-tieni sens ta' bellija li jagħti Vassalli huwa post li jibla'. U l-plural din id-darba itih bħala blielah jew blalah. De Soldanis fid-dizzjonarju tiegħu, fid-damma tiegħu, ukoll isemmiha, jagħti l-istess tifsiriet, Imma jidħol f'ħafna dettall fuq it-toponomija, fuq ismijiet ta' postijiet f'Malta, Għawdex u anke Sqallija li għandhom il-kelma Bellieha fl-isem tagħhom. Isemmi pereżempju post, wied, fir-Rabat Għawdex, isemmi żona fl-Għarb Għawdex bħala ta' l-Bellieha wkoll, isemmi anke xmara Sqallija. viċin viċin Ġela u jidħol f'ħafna dettall anke mbagħad minn fejn ġie l-isem Ġela jgħid li dik il- qed jikkwota lil xi ħadd ieħor fil-fatt jgħid li dik il-ġe kienet be u allura toħroġ mill-istess erq ta' fl-Għarbi. Tajjeb? U jidħol f'ħafna dettall minn dan sa eh, De Soldanis. Issa, fil-Malti illum Bellija x'tifsiriet għandha? Għandha ħafna tifsiriet. L-ewwel sens biex ngħidu hekk hija tromba tal-ilma, hija dak il-kurrent qawwi fil-baħar li jiġbed 'l isfel, tajjeb, dik jgħidulu bellieqa, bl-Ingliż jissejjaħ whirlpool, tajjeb. Għandha terminu, dan it-terminu wkoll jintuża fis-sens ta' meta il-baħar ikun qawwi, mewġ qawwi u ngħidu baħar jibla l-art. Il-mewġ jitla' fuq l-art u jġorr dak li jsib quddiemu biex ngħidu hekk. Huwa differenti, ħafna qisuh li hu differenti minn dak il-fenomenu li nirreferu għalih bħala il-milgħuba. Il-milgħuba huwa dak il-fenomenu meta l-baħar jisu jfur, jitla' bil-mod, jitla' anke fuq il-bankini, tajjeb normalment inġibu anke fl-aħbarijiet meta jiġri hekk, eh, u mbagħad jinżel bil-mod jerġa' jirtira eh, imur lura dak il-milgħuba ngħidulu. Il-bellija meta jkollok speċi ta' tsunami żgħir u jitla' il-baħar jibla l-art. Għandek ukoll it-tifsira ta' irdum oli Ħofra kbira li inti ma tafx fejn hu l-qiegħ tiegħu. Belliegħa tista' tfisser ukoll għajn ħażina. Meta bħal donnu jisħtek xi ħadd, ngħidu l-espressjoni hija ngħidu daħlitlu belliegħa. Meta ngħidlek daħlitlek belliegħa tant qed jiġuk affarijiet ħżiena li bħal donnhom jisu xi ħadd min jemmen f'dawn l-affarijiet jemmen li jkun jisu seħħtu xi ħadd tant qed jiġru l-affarijiet ħżiena. Il-belliegħa wkoll hija ħofra fil-bir. Jew inkella, skont il-leġġendi, skont il-folklor, dak il-mostru li jgħix f'din il-ħofra tal-bir. Ħafna drabi jiġi deskritt dan il-mostru, il-belliegħa li tgħix fil-bir, bħala bħala dik is-sallura twila li għandha ħafna ħafna swaba, ħafna ħafna dwiefer u lest lesta li kif inti tħares minn mill-ħerża 'l isfel għall-bir, lesta biex Dawn is-swaba' tixbdek 'l isfel. Kienu fl-antik kienu l-ommijiet kienu jbeżżgħu lit-tfal tagħhom b'din il-belliegħa tal-bir niftakar lil ommi wkoll meta kont żgħir kienet tbeżżagħni b'din il-belliegħa tal-bir għax kellna bir. L-idea kienet biex it-tfal ma jmorrux jittawlu minn fuq din il-ħerża tal-bir biċ-ċans li jaqgħu għal isfel. Issa interessanti wkoll li belliegħa ssibha wkoll bħala tifsira ta' għar li jibla'. Għar li jibla, li jibla n-nies. Fil-fatt, skont il-leġġendi, f'waħda mill-leġġendi li kiteb Patri Manuel Magri, u jsemmiha wkoll George Pisani fil-ktieb tiegħu Għawdex joħlom fil-leġġendi, f'dan il-ktieb għandu leġġenda li jisimha Il-Belliegħa ta' Xbejbiet. U din il-leġġenda tirrakkonta li kien hemm mara xwejħa, kien jisimha Selika, Kellha sebat itfal, seba' tfajliet, u darba minnhom qabdet l-kbira fosthom biex tmur iġġibilha l-ilma minn ġo dan il-għar. Din tfajla marret imma baqgħet ma ġietx, u din l-omm selika bdiet titħasseb u bagħtet lil ta' warajha. U l-istorja, l-leġġenda, tgħid li li baqgħet tibagħthom wara xulxin għax ħadd minnhom ma ġie, sakemm fl-aħħar, meta ma ġie ħadd, marret tfittixhom hi, fl-għar. U meta daħlet fl-għar bdiet tgħajtilhom u ma sabithomx lit-tfal tagħha. Però fl-art tal-għar rat seba' ħnienaq, seba' ġiżirajjen li kien indunat li li kienu tat-tfal tagħha. Ġifieri t-tfal sparixxew u sabet dawn il-ġiżirajjen. U hi u ħierġa mill-għar tiltaqa' ma' mara xwejħa li skont il-leġġenda kienet kerha Għawdex kollu kien jibża' minnha għax kienet iġġib is-saħta. U meta saqsietha jekk ratx it-tfal tagħha, din il-mara kerha, minflok weġbitha, daħket daħka li skont il-leġenda dwiet ma' Għawdex kollu. U dan l-agħar baqa' msemmi sal-lum, qiegħed fl-inħawi tal-kunvent tal-Kapuċċini f'dik it-triq li mir-Rabat tagħti għal Marsalforn, baqa' magħruf bħala tal-Belliegħa, tal-Belliegħa. Issa, min jistudja Il-folklor u t-tradizzjoni orali mhux kollha jaqblu flimkien għax hemm min jgħid li minflok Belliha din kienet il-Qula. Dik il-mara xieħa u kerha li rat Selika kienet mhux il-Belliha imma il-Qula kien jgħidulha fil-fatt in-nanna Qula li wkoll kienet tibla u tiekol l-itfal żgħar dejjem skont il-folklor. U x'inhu ma dan l-ar jissejjaħ għadu sallum jissejjaħ bħala tal-Belliha.